Tsyaho agu twakurundaanira eizooba eri, ndi Elias Rutugusa hamwe na Sandy Brian ow'orurimi orw'obubonero. Beitu tutakagakureteire omu bwijwire, reka tubanze tukooreke ebikuru ebyaija bigebembeire. Oruzinduko rwa Amd omuri Nyamitanga na Kibona rwatandika eri izooba. Kandi ku turikwija omu karavani, nitwija kubagana aha kutukiza kwaitu.
Embeera mbi ya fakitore y'amajaani ey'e Igara Bushenyi eyerarikiriize abeebembezi. Dry season of course dry season nayo etu affectingire.
Ag'aheeru y'eihanga, US yaayanga kuheereza ekitambo riisho kyete Visa ekirikwikiriza abeebembezi ba Palestine okuza omu rukiiko rwa UN Assembly. The measures formally deny visas to unspecified members of both the PA and PLO.
Ninyeyongyera okutangirira eshaaha neibiri ez'ekiro amakuru agacencwire ag'ekiro ekyo Rugaku Sound Elias Rutugisa hamwe na Sande Brian ow'orurimi orw'obubonero. Oruzinduko rw'abanyakibiina kya AMDA rwatandika eriizooba omuri Nyamitanga Parish hamwe na Nakibona Parish. Ab'eriizooba baasiiba nibabangura abantu omu by'obwebembezi, eby'amaka, eby'entaasya, eby'emishango hamwe na n'ebindi bingi.
Abanyakibiina ekya Amuda ekirikugaita Abakristo abarikuruga omu itware rya Mbarara bakakorera aheeru y'eitware eri zooba batandika oruzinduko rwabo rw'omwaka ogu kandi aba bayakiirwe omuri Nyamitanga Parish hamwe na Kibona Parish. Kandi ku twiza omu Caravan twiza kubagana aha kwitiriza kwaitu. Tuba tukomire entanda ei turikureetera Abazire baitu aba tweroreire hamwe tukusanga omu parish ezi kandi tubaretera entanda y'okwikiriza kwaitu. Abantu baine obwetagi bwingi kukwata aha bi bari kuza kukora byona ebikwataine n'eby'omutima, eby'amagara, eby'amaka. Amaka mingi garimu obutabanguko, tigatebekaine. Abeebembezi ba AMDA baashoboorora ahabw'enki bareetsire oruzinduko oru omu paarish eze ezi. Twegyesana tu tu sharpeninga each other as abajungu oku bakugamba iron sharpens iron so eizooba ery'okubanza n'ery'okwega omwaka ogu twizire omu parish eya Nyamitanga twataayairana na parish eya Kibona. Twizire omu rutaayayo Rwabaire rurikugyezaho kukucunduuza twashanga baine ebizibu ebitari handi. Yes mazima bari omu city kwonka harimu abooro, harimu abantu abatabukire emitwe, harimu abantu abataine kasente k'okubaasa kufuna right medical care yet amarwariro gari gari omu byanga byabo. Bamwe omu beebembezi b'abaikiriza omu itwaro eri Baasiima aba Amuda ahabw'okwijuka ahu baarugire n'okugira omutima gw'okugaruriza Abakristo omu itwariro rya Mbarara kandi baagaruka baayeta abantu boona okwija omu rusiisira rwa nyenkyakara orw'eby'amagara. Omuntu naakwatwa endwara amare emyaka ikumi agiine, omubuuza kugira ati, Oburwaire bwangye nimbumara kwonka nimbugyenderaho? Akuba taine mubazi. Eky'okureebera omu karavani nooshanga enkuyanja y'abantu, abantu kashanju, abantu omutwaro gumwe n'ekicweka boona baizire ahabw'okutunga omubazi omubazi gwa busha. Abantu baingi bari okwe barwaire kwonka tibaine bujanjabi. Buri mushaho ariho, buri mibazi eriho kandi byona n'ebya busha. So nitubakunga nitubagambira ngu bwije omu bwingi naimwe mubagane aha birungi by'abaana baanyu, mubagane aha birungi bya Amuda. Nkwatiraine ab'okuhimira,
ebikwatiraine n'eby'okweshengyereza, ebikwatiraine n'eby'amaka, ebi byona, amaka nigo makuru.
eky'okuraga kubiiba nyakafa kare nkatsigaza ebicweka bina omu nju
n'abaijukuru. Erizooba batandika n'okwegyesa aha bintu bitari bimwe na bimwe. Nyenkya kare nibakurasaho orusiisira rw'eby'amagara ahu abantu baratungye okuragurirwa kwa busha aha ndwara zitari zimwe na zimwe. Reero aha Sande bagira ekitambo kya misa ekirayebemberwa Ishabariisa eky'okuhendera oruzinduko oru. Ahabwa TV West ndi Aidan Bataringaya.
Webare Aidan Bataringaya. Twagumizaamu n'amakuru, Gavumenti yaashohoza abashaho makumi ana abatwire omu kutendekwa kw'esande ishatu omu myooga y'okwemesa amatungo okukoresa enkora eya Artificial Isamination. Abatendekirwe aba babaire nibaruga omu bicweka bitari bimwe na bimwe okwetoroora eihanga ryoona.
Dokita Hellen Kanimbugwe niwe yaaba omugyenyi mukuru aha mukoro gw'okujweeka abeegi aba.

Omushomo ogu guhagiirwe ekitongore kya URUS hamwe na NAGRIC kandi Dokita Hamid Rutaro orikukurira ekitongore kya URUS omu Africa kandi ekitairemu sente omu kutendeka oku, yaashaba abariisa kwejumbira omu nkora y'okukozesa Artificial Insemination. Abashaho abarikuha kisente. Itwe nk'ekitongore kya URAC ekirimu ebitongore ebindi nka GENEX, twejumbiire omu kushomesa abashaho ab'ente kureeba ngu baayamba abariisa kubayamba omu kuha sente ezi. Nitukwatagana na gavumenti, ekitongore kya NAGRIC ahakuba tekinologi egi, nitureeta amaizi first of all. Amaizi aga againe orudyo kugira ngu waakora artificial insemination, n'ento ziriisize gye, enyana eziraazaarwe niziba ziri aha mutindo gw'amaani munonga orikubaasa kwihamu na liita makumi ashatu, makumi ana buri runaku. As you have seen gentlemen, the trainees, that there was a lot of theory and that theory is extremely useful for you to understand

Gavumenti ekwataniise n'ebitongore bitari bimwe na bimwe netendeka abashaho b'okwemesa amatungo kukozesa enkora ya Artificial Insemination n'ekigyendererwa ky'okutunguura omutindo gw'eby'amatungo omu ihanga. Amakuru aga gaasha ku Abdulkarim Ssengendo.
Webare Abdulkarim Ssengendo. Embeera mbi eya factory y'amajaani eyi Igara Bushenyi eyirarikiriize abebembezi omu district eya Bushenyi Eki kiretsireho ebeeyi yaakyendeera kandi hati kiro y'amajaani eri ahari shiringi bishatu makumi abiri kandi nangwa na n'abakozi okukyendeezibwa kandi twatunga okumanyisibwa ngu abakozi barikuhika omuri makumi ana boona baabingirwe aha mirimo.
Tutaahire fakitori egi nikwo kumanyisibwa ngu tekikora magoba, abakozi makumi ana bakeemerezibwa aha mirimo, fakitori eine looni tekibaasa na kwehoramu banka n'emwe, Eyabaire neekiira amajaani garikuhika omuri kiro emitwaro etaano buri izooba, hati neeyakiira omutwaro gumwe n'ekicweka, n'ezindi nshonga ezeerarikiriize abeebembezi ba fakitori egi. Abeebembezi ba fakitori nibagira ngu amajaani nibatunga makye obwahati ahabw'okugira ngu fakitori emazire emyaka ena etaine fataraiza y'okuheereza abahingi, Oteiremu n'ekyande ekya bataire. Twena ku tukufuna twa vuraginga aha mutwaro gumu n'ekicweka buri kiro. Amajaani ganu mataito muno kusinziira emyezi enyuma oba ogakompayaringire n'omwaka guhoire. Ekizibu bwire bu nikimanyire. Amajaani gaitu galakingire fatalaiza. Hati turi myaka nk'esatu tube na myaka ena tutakufuna fatalaiza. So ekyo kiretsire amajaani gakora ki? Gakendeera. Neki nti dry season of course dry season nayo etu affectingire tikusa kufuna amajani agari geyongeireho. Abahingi hariho abatuhaire amajani abitarabasire kushashura na munonga omu nkumi ibiri abiri na ishatu kuruga nkomu kwezi kwa ikumi aho nabasha tukashashuraho okwezi kumwe nokwikumi na kumwe ninga nokwikumi nebiri Twayongyera agandi meezi abiri n'ameezi ashatu n'ekicweka agatashashwirwe. Kandi ekyareetsire ekyo kubaho, burijo amajaani ebeeyi egwa erugayo. Ekagwa, itwe twaguma nitugira ngu neeza kurugayo kandi twamentiininga purayisi ei twabaire twine enyima twashanga twaza omu ibanja ry'amaani kuhika ahi twayetiire abahingi. Tukabashoboorera embeera oku eri, abahingi benyini bakasharamu ngu ameezi ag'enyima tube tugarikire, tutandike na n'amasi ago tugashashure, ag'enyima ku turaabe tutunga esente twije tugashashure. Fakitori egi nibagibanja biriyoni ina, enshonga ahabw'enki batarikubaasa kuheebwa rooni yoona obwahati. Tukagira ebizibu by'ebeeyi y'amajaani, ebeeyi yaaza ahansi munonga. amajaani gaaba makye, mbwenu na inkamu nayo yaaba nkye. Omu bizinesi, sente ku ziba nkye ogiroho ahu ohungira okaihayo sente okaba noozikoresa reero okazigaruraho. Unfortunately for us, twamara emyaka ena tutakatunga ka tutakatunga ga looni yoona. Our company is based on green on green leaf supply. Haba hatatsirika amajaani omu field kuza omu factory, factory eyizire ki? Nebigire ki? Nebikingire. Chairman wa factory ya Igara, Samuel Muhereza ahakaniise ebigambirwe omu rukiiko Bushenyi ngu factory egwire, ngu bariyo nibakora ahabw'okugamba ebyo n'abatarikwendeza company ngu ebeho. Nimpamya egyo niyo wish y'abantu ababaire bari omu omu rukiiko Bushenyi abatuura nibashaba ngu factory egyo ekinge ninga ekingwe. Kwonka nk'oku wayereebera factory nekora gye Kandi production manager yaakushoboororera oku erikukora, nitutunga amajaani makye, butwa bumwe n'ekicweka.
N'obu chairman arikuhakanira factory egi ngu eri gye, bo abahingi nibagira ngu tibahereire kushashurwa factory egi. Kandi ni mpamya ngu orukiiko orunana, ab'akakiiko abu twaronda, twikiriza na kubugana. Omu biro bitari bya hare, tukabaasa kugaruraho obuteeka bwaitu bwa fakitori zaitu e Igara na Bweju zoona zikwataniise. Muheereza airukire emwe aha miringo y'okutunguura fakitori egi kandi yaashoboorora ku batandikire kuronda badayirekita basya obwo abakuru bariyo barikucondoozibwa. Twine ebi turikweta vetting process Vetting process, Chairman wa Board niwe Chairman wa Vetting Committee. Zone Chairmen eziri itaano nabo ni ba memba reero na Company Secretary niza obusememba. Abashabire barabire omuri egyo process Lists z'abarabire b'omu vetting zashohwire kandi zahikire omu birobotero, omuhingi ahakubaasa kumanyira omuntu arikuza kwesimba omu kicweka kyabo. Nitwenda kubashaba ngu abantu abo babashwijumye gye, batooranemu gye abantu abarungi abakumanya ngu nibaija kuteeseza ekihingwa kyabo. ba kampani ebeho nabo babeho batunge ebeeyi nungi ei barikwija kuganyirwamu. Fatalayiza obu eramara kuhika omu majaani omu bakagiteekamu, amajaani volume egya kweyongera, processing nayo of course tugya kuba nitufuna amajaani maingi tu processinge amajaani ago, volume nayo eyeyongere eya mediti, nago geyongere Mombasa. Okwezi kakuba kainemu aka fertilizer nako hati enkwe ekweyongera n'akasente niko kakukora ki? Kakwija. Factory egi eine zones itaano kuruga omu ma districts ashatu agarimu Buhweju, Bushenyi hamwe na Mitooma. Gashakwa Juliet Charisiima. Webare Juliet Charisiima kandi okututsyaho embeera y'abahingi b'amajaani okw'omuri Bushenyi. Naruyima Florence okuruga omu disiturikiti ya Rubirizi naagira ngu ekitongore kya Lions Club Kampala Central hamwe na n'aba Bushenyi bakahindura amagara ge. Ogwo akazaarwa aine oburema aha mubiri gwe kandi naagira ngu ab'ekitongore ekye kya Lions Club batakatandikire kumuhwera yakari omu mbeera mbi. Nalweima Florence, ow'emyaka ashatu n'eshatu y'obukuru, n'enzaarwa ya Butooha oy'okubanza omu gomborora ya Magambo omu disiturikiti ya Rubirizi. Ogu akazaarwa aine oburema aha mubiri kandi yaazaara abaana babiri. Embeera ye terabaire ya butoosha ahabw'okubura akasente k'okwehwera n'okureeberera abaana be, kandi obuhwezi akaija yaabutunga bwanyima y'enju ye kutwarwa omuyaga, nikwo aba Lions Club kumwirukangirira. Nyowe embeera yangye ei naabaire ndimu kare nk'eri embeera mbi ey'okusiiba kwe, nkajwara busa, nkaraara ahansi kandi ntiine na kitanda, ntiine na mufarasi, ntiine na katebe mu nju, ntiine na nju y'okubyamamu ahabw'okuba enju yangye ku yaayerize kugwa, naaza aho kandi naaza omu mbeera y'okubonabona Naabwenabwena munonga, nkaba nyine abaana abu nkuhorera efuuzi abataine baise na baanyina, boona nkuboorora, abaana nka mukaaga. Naaronda n'eky'okubariisa kyabura. Ogu hoona yaabanza yaasiima TV West ahabw'eki yaamukoreire ekyareeteire abanyambabazi kutandika kumuronda batyo bakamuha obuhwezi. Ensi yangye ku yaaherize kugwa, naashoberwa, naayeta Omwami Kakama Joel Kyeimanire Sisiri wa Magambo yaiza n'aba TV West baakwata enzibatiti z'ebishushani baagirangiira amakuru goona baahangira buri hantu hoona ow'ekuhika nikwo aba Lions Club kukimanya ngu ku ndi enshoberwa n'aba Lipa baakwatanise n'aba Lipa nk'okwija kunyamba. Ogu hoona yaayoreka okusiima aha kitongore kya Lipa na Lions Club Kampala Central na Bushenyi ahabw'okumwombekyera enju Bakamuha entebe, embuzi, n'ebindi bingi, kandi we Cadet Benjamin akamuhasoora. Ka mbanze kutwara omugisa gw'okusiima Omwami Dayirekita wa LIPA n'omukazi we, Vincent Bamugaya n'omukazi we, ahabw'okuba bo baabandize kuhika ahu enju erugire kugwa, baareeba embeera ei naabaire ndimu, nikwo kweta aba LIPA nana aba Lions Club Bakaija bakanyamba mbwenu dayirekita Vincent Bamugaya webare n'omukazi waawe eki mwakozire mukwataniise na tiimu yaanyu mwena. Obwahati ogu nariisa embuzi y'emwe eyamuhairwe ab'ekitongore kya LIPA kandi ogu akagurayo n'empunu emwe eki arikugira ngu ku yaakutunga esente za Parish Development Model akaayongyera kweiha omu bworo. Naaningira nti omu bweremwa bwangye esente za PDM ezi nkuhurira nibagamba, nanye eki naakufunaho. nkongyera aha mpunu, nkongyera aha mbuzi, famire yangye nayo ekaabaire neefuna akasente k'okugiyambiira kusinga nk'oku ndi egi eshaaha. Obwa hati Naruhima Florence naareeberera abaana mukaaga ahu abamwe baafeereirwe abazaire baabo. Amakuru aga ga Shakur Onesmus Ndyanabo. Webare Onesmus Ndyanabo kandi nitusiima abakwatiireho Naluyima Florence nawe okureeba ngu yatuura omu magara marungi. Tukiri omu makuru agacencwire kandi nitukusiima ahu orikutureebera hoona. Webare na n'okutoorana okureeba TV West. Otwikirize tubaase kuba nituhuumuraho nitugaruka n'amakuru agandi.

The natural organic products, Kaziire power tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kaziire red tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Ku orikuba ojwaire gye torikwetaaga n'okugamba. Aba Original Garments bareetsire empinduka omu kujwara. Nibajweka abashaija n'aboojo hamwe n'abaana na perfumes zoona. Baine suits ez'omurembe, ez'embaga, eza office, amasaati agagumire na T-shirts, empare za office,

Original Garments nibashangwa aha La Grande Mall, Mbarara City, aha High Street, aha mwariro gw'okubanza, ruumu namba ya kana, nooti mushanju munaana ibiri, emwe mushanju, mukaaga nooti, nooti nooti, na nooti mushanju nooti emwe, emwe mushanju, mukaaga nooti, nooti nooti.
Nyowe ebi tinkubyenda. Mpa enkoni.

Eki nikyo ky'okunywa kyonka. Mpa enkoni.
Neekuha amaani ohindike omushaija ny'eishaija. Mpa enkoni ni rukundo n'obugwa gye. Teri kuteeza hangova nari shi okuteerwa omutwe. Siyinza kutambura nga sinywedde ku mpa enkoni. Okakasa. Kwata. Naawe nywako. Tunga ecupa yaawe hati omu maduuka agakuri haihi n'omu mabaara goona omu ihanga. Iwe omushuubuzi, teera aha simu zaitu ezi. Mpa enkoni.
Waakinkoreire.

Kandi eky'okunywa nikigyenderaho. Hee!
Manya baine oburaaro burungi bw'omurembe aha beeyi nungi, kandi waaraara aha Skylight Hotel Mbarara City, bureekifasiti n'eya busha, baine rooms eziri self contained, DSTV, security eri gye, kandi parking neeyemariirira. Baine baara y'omurembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hoteeri neeshangwa omuri Mbarara City, waahingura kakye aha Vision Empire oruguuto rwatoora Katete. Ijuka ngu nibo ba dayirekita ba Skylight Hoteeri Rukungiri. Ebirikukiraho, teera n'otu mushanju mushanju mwenda, ikumi na munaana, ataano na munaana, ashatu na munaana, nainga n'otu mushanju n'otu mukaaga, ashatu na mukaaga, ashatu na mukaaga, ashatu na ishatu.

Ogaitwa wagaitwa kwonka abantu omu kidaara ka batakagiiremu, MC takaizire, DJ acumire na na wayaringa ebyoma. Togumisiriza eshaaha nka ibiri. Bantu mwe reka turuge omu muzaano tugume tukwate eshaaha. Twagamba shaaha mushanju zibe shaaha mushanju. Tuhikiiriza ngu okushara keeki ni shaaha mushanju. Nizo ezi zenyine. Ndiyo ninshara keeki. Tukaza kunywa embogo. Nawa pensi yoona n'esente kwonka ntanywire embogo Ninkushekyerera ninkuteganisa wena ninyenda embogo yonka mm Oyine embogo kanaaba murungi ayi bambe ninkukorera Ayi mukama wangye okagarukamu eshaara zangye Otwire oyine ekyetengo eky'okukorera aheeru kwonka oyine obweremwa bwa sente? Hays Recruitment Experts abarikutwara abantu aheeru okukorerayo Baakureetera omukye gwa busha aboojo n'abaishiki ab'emyaka makumi abiri okuhitsya ahari makumi ana nibeetingwa okukorera aha kyaayi ky'enyonyi Dubai Airport nka stewards, customer service, aviation workers, cleaners, security guards, check-in agents n'endiijo nyamwingi. Visa na air ticket n'ebya busha otafiirwe omukye ogu. Okwehandiikisa n'okwa busha, free registration. Interviews n'ez'okuba aha kyaayi ka Kyeka Mbarara aha Rwamukaaga, ebiro makumi abiri na bishatu. Rukungani na Sande makumi abiri na bina by'Okwamunaana oku, reero aba Kasese, Fort Portal, Kyenjojo n'emyanya eri haihi, n'ebiro makumi abiri na mukaaga hamwe na makumi abiri na mushanju by'okwezi oku ahari Boma Grounds, Fort Portal, shaaha ibiri za kasheeshe. Esimu, nooti mushanju ina nooti, nooti nooti, rukumi, nainga nooti mushanju ina ina, ina ina, itaano itaano, itaano itaano, hamwe na nooti mushanju ina nooti, emwe, ibiri, ishatu. Ina, itaano, mukaaga.
Nabarukayo okwo omu kahuumuro tukiri omu makuru agacencwire kandi ag'ekicweka eki ekya kabiri nk'omuringo gumwe ogw'okutunguura emiturire y'abanya Uganda na munonga abakyene, amaka makumi ana n'ashatu gaatunga omugisha gw'okukwatirwaho okumara emyaka makumi abiri n'ebiri Omuri disiturikiti eya Isingiro, aba Compassion International nibo bebembeire omurimo ogu obwe bakwataniise na n'ab'obureeberezi obwa Ankole.
Amakuru marungi g'okukwatiraho amaka ana n'ashatu omuri Kigaragara, disiturikiti n'Isingiro Kyabaho obu empabuwezi bete ba president ba Compassion International babatayire omu mwanya ogu okwongya kureba abo na munonga abegi abato nibakwatiraho okumaraho emyaka mwenda.
to reach out to many lives in this diocese. are from different religious faith.
Okutaayaaya oku kwatandikira ahari kigaragara Church of Uganda CDC egi eri ahansi y'obureeberezi bwa Nkole Diocese. Abanyankore abaingi baratungira ente. Waareeba oine ekiraaro kitarimu nyena nana enumi nto nari kitarimu ncwamutwe kirimu ebicura byonka, omanye ngu nyencakare y'ekiraaro kyawe teriho. Mbwenu itwe ekanisa etarimu baana bato, etarimu buheereza bw'abaana bato N'ekanisa efiire ahabwa nyenkyakare kandi hati eriho nebaasa kubaho nyenkyakare kwonka nyenkyakare nebaasa kubaho hati kwonka nyenkyakare neba etariho. Abagyenyi beete ba siponsa abari omu mahanga nka Mexico, Italy, UK, America, Korea, Australia n'agandi. Obwezi obu barikuza kwongyera omwanya ogu okurugira ahari Compassion International okurabira omuri Nkole Diocese aha baana abarengire omuri kikumi hati makumi ana n'okubakwatira okumara emyaka abiri n'ebiri kya ikumi by'obwegyese Bwombeka okusherura abazaire, eky'okukora, kyongyera ntaatsya n'ebindi bingi. Ebi turikukora aha aha purojekiti, tukora liquid soap, tukora enkwanzi, bracelets, nk'aka aku njwire, if you can see it very well, nitubwekorera, nitukora enkaito, nitukora amashweta, amashweta amarungi na niiwe waija okagareeba nooshemererwa, abaana mbabaziire ekiharani eky'ebigyere, mbwenu nitusiima. Habwa support erikungana etyo kandi ebi byona nibiretwa sponsorship funds. N'obu byona byakukorwa, bwanyima emyaka abiri n'ebiri aba nabo kuruga omu project bashaba abazaire okukozesa akaire aka nabo okwehangiraho eky'okukora. Omuzaire omurimo gwe n'okureeba ngu omwana yatunga eby'okumukwatsa yaaba naaruga omuka n'ebijwaro n'ebindi by'okurya n'okureeba ngu yaamunaabisa amaizi yaagateeka yaanywa amaizi gateekire yaareeba ngu tiyaareebeka kubi aha magara ge omu by'omubiri n'ebya health. Ahabwa TV West, ndi Senyomo Gideon omuri Kigaragara Isingiro.
Webare Senyomo Gideon. Nitugumizamu n'amakuru omu disiturikiti ya Ibanda omu kyaro ekya Kyabugaija ekirikushangwa omuri Bufunda hariyo omukazi orikubiitsaho eka ye wenka kandi naatakira abanyambabazi okumukwatiraho okureeba ngu yaakuza omutabani oine oburemu aha mubiri gwe. Miria Nashozi naagira ngu omwana we akatunga oburemeezi obu obu yaabaire yahisya emyaka eshatu bwanyima y'okurwara omushwija.
Maria Nasozi oriyo naasherura obuhwezi na munonga ahari imwe aha bareebi ba TV West n'omupangisa aha street ya Kashatu omu town y'Ibanda. Ogu naasherura obuhwezi bw'omutabani Isaac Mugumya emyaka abiri na gumwe.
Akakwatwa nk'omushwiza Ku omwana oku arwara omushwiza kwonka ku yagukwatsirwe gwamurahukira gwamurenga gwamujwa omu mutwe gwahika aha bwongo. Ku ku gwahikire aha bwongo yatandika kuguma mbwenu yaakaba yaaza ahansi tiyagaruka kwimuka kwiha gumukwata. Twamwirukanzya twamutwara omu irwariro ery'eishaka. Ishaka twaraguzayo Kwonka abashaho byabashobera baatwohereza Mbarara Rwifaaro. Ku twahikire Mbarara Rwifaaro baashanga ngu omushaija gumurengire. Baatuteeka aha kitanda aha kitanda twamaraho ameezi nk'ashatu baaguma nibamuraguriza. Kwonka tiyaabaasa kugaruka kwimuka, tiyaabaasa kugaruka kwehindura. Twaguma nitumureeberera aho. Yaagira ngu ogu akaija yatunga oburemu obu ahikize emyaka eshatu y'obukuru. Ati, Buri wiiki omubazi gw'omwana ogu nimba ningishohoreza emitwaro etaano. Hati nikimanyisa ngu buri kwezi nimba nyine okuronda emitwaro makumi abiri. Kandi nkaanye singa omaatha atakubaasa kuba atakubaasa kufuna sente ezi.
Maria nashaba nyambabazi okumukwatiraho ayongire kutunga emibazi y'omutabani. Buri muntu weena arikutureeba aha TV West atuhereze obuyambi. Buri omwe Mukama Ruhanga oku araamukwateho omu muringo gwe. Ebitongore ebirikuyamba abaana nkaaba batuyambe
batuyambe. Iwe weena owaakwenda kukwatiraho mukyara ogu noobaasa kumuhikirira aha simu, nooti mushanju nooti ibiri ashatu na mukaaga ashatu na munaana nshanju na munaana.
Kare naitwe nitongyerayo eiraka ryaitu aha banyambabazi, bambe mureebeke ngu mwakwatiraho omukyara ogwe kandi yaakuza omwana we kurungi. Twagumizamu n'amakuru. Abazaire omuri Burengyeerwaizooba na n'ebicweka ebindi eby'eihanga baashabwa okwerinda okuremesa abaana baabo okwetaba omu mpaka z'emizaano hamwe na n'okweshongora. Okuhabura oku kwaheebwayo RCC wa Mbarara City, Catherine Kamwine. Kamwine agambire ebinyomwa abazyo aha mpaka za National Primary Schools Music Dance and Drama Festival eziriyo nizihindura ahari Mbarara Junior School na Mbarara High School.
Abantu baingi na munonga abazaire tibakumanya mugasho gw'abaana. kwetaba omu mizaano kuhurira amagara gaabo gari gye nikimwe aha kintu ekirikukuza amagara g'omwana gye aine obusingye kandi ashemereire. Mbwenu nitusiima nsiima abazaire ababaasize kwikiriza abaana baabo kwija n'amashomero agatairemu amaani kureeba ngu abaana baabo baija amashomero gaabo gaajwekyera. Empaka ezi zeetabirwemu amashomero garikuhika igana makumi abiri n'ataano okuruga omu ihanga ryona. Kamwine akozeise omugisha ogu okurambura amashomero, okurekyera aho omuze gw'okupakira abaana kimpatiira, agumize ngu enkora egi neehenda amateeka kandi gavumenti neegijumirira. Kutwara abaana baijwire omu motoka bafunzire, benyigire nikireetera abaana obusingye bukye n'abandi barugamu bakora kusinga n'ebindi. Nitushaba amashomero goona gaba nigatwara abaana on any trip ninga kyona eki bakuzamu kutaayaaya abaana baabo bareebe ngu babateeraho enteekateeka ey'okugira ngu abaana baitu boona baagyenda gye ahabw'okuba gavumenti ekataho eiteeka eky'okubanza ekazibira abaana kuza aha maroore abaana bakaba barwara ninga bakikutaara babakubi. Okutwara kubi abaana nikureetera abaana obusingye bukye, bahikayo batakiine magara marungi. Omu mpaka ezi, abeegi nibahayahayanira omu bintu bitari bimwe na bimwe omuri okweshongora, okuzina, okutaagurura, okugamba za sipiici, ebitebyo hamwe n'ebindi bingi. Abashomesa na n'abeegi abu tugambireho nabo boorekire akarungi aku bashangire omu mpaka ezi. Enteera omuranga abazaire ku valuinga education na na MDD abaana. MDD eki ekuyamba aba baana ni be exposinga themselves kandi kyogyera ku. kuyunganisa disiturikiti, abaana kumanya kugira ngu Uganda yaabo bagimanye kurungi. Egi music netuyamba okwongyera talent yaitu abantu boona bakatumanya nana amagezi okweyongyera. Children involved in arts perform better in clubs. Why? Because MDD trains the brain to listen, to express and to think creatively. Empaka ezi zikaigurwaho omu butongore aha Rwokubanza kandi niziija okuhendera aha izooba erya Sande egi ahu amashomero agarasingye garikwija kuheebwa ebirabo bitari bimwe na bimwe. Amakuru aga gashakwa Sengendo Abdukarim. Webare Sengendo Abdu Karim. Nitugumizamu nana amakuru, Emihendo y'ebitookye omu butare butare obumwe na bumwe etandikire kutemba kandi omunyamakuru waitu yahika omu katare ak'omu kikoona ahu omu rurembo orwambarra okureeba embeera oku eyemereire. Abarikushuubura ebitookye omu katare k'omu kikoona omuri Mbarara bashobangirirwe bwanyima y'okushanga ngu ebeeyi y'ebitookye neyongyera kutemba Ekintu eki barikugira ngu barikubitsya omu katare babura kwihamu amagoba gahuriire.
N'obu embeera eri etyo omu katare aka, abashuubuzi nibairukangira ab'amagaari abarikwija n'ebitookye omu katare okubaguraho ahabw'okuba akatare akahango aka Mbarara na Kampala Ebitookye nibabyendesa amaani n'obu emihendo eraabe etembire. Omu katare aka Rwebikoona, abashuubuzi tubashangiire barikuramuza ebitookye ebirugire Mwiizi hamwe na Kaabuyanda kandi bukye kubeeraho ebitookye ebirungi mukaaga nainga munaana

nibwo by'obuhigi buri busa. Tumezibwe nibuza kubaho kwonka ekirungi enjura etagwisize muyaga entookye niziza kuraka zitugire ebitookye ahakuba hati enjura ku ekugwa zaana kwonka haazamu emiyaga enjara yo neija kuba kandi neija kuba. Okutemba ebitookye n'ahabwa akazuura kagwiremu omu kyaro tibirimu bikarwara ekikooko. Gashakwa ari Waswa.
Webare Ali Waswa. Nituza kugaruka tuhumureho nitugaruka na makuru agandi.
Oine omukoro nk'embaga y'okugaitwa, okuhingira, graduation, okusiima, enkiiko za AGM, n'emikoro endiijo yoona? Aba Tina Events baakureetera obuheereza bw'orurengo rw'ensi yoona obwa decoration, mega tents, hamwe na tenti z'ebika ebindi byona aha kasente k'ensheko. Tina Events nibashangwa aha kyombeko ekya Central Market, room namba ikumi na mushanju ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City. Okumanya ebirikukiraho teera nooti mushanju mushanju mukaaga ataano na itaano kyenda na mwenda ana na ina. Tina Events niitwe twenka omuri Burengyerwa Izooba abaine obuheereza bw'omureembe.
Katooki katooki eine obunuzi bwayo Katooki katooki k'eri aha mutindo Katooki ka. Okuruga eri izooba abantu bangye tibarigaruka kugira enaku aha mutima. Baryaguma baine amashemererwa. Ahabw'okuba naatongoza eky'okunywa kisya Ekya katooki mugume munywe ekyo. Katooki katooki eine obunuzi bwayo. Katooki katooki k'eri aha mutindo. Katooki katooki eine ekihama kyayo. Muhuute katooki niyo eri aha mutindo. Katooki alcoholic drink enuzire kandi terikureeta hangover nekorwa ba Kabiriti Foods and Beverages Company Limited. Otakahikize emyaka ikumi na munaana otanywaho. Omugisha gwaitu nk'abanyambarara n'aba Rubengera Izooba twena, Glory Salvation Church ahansi y'obuheereza bwa Ayebazibwe Ministries International nibeeta abantu mwena okwija omu kusherura Ruhanga ow'eitakirikuboneka. Nitushangwa omuri Complex Upper Hall opposite na Moonlight Restaurant. High Street Mbarara. Okushaba kwaitu buri Sande kuriho kutandika na shaaha ibiri kuhika shaaha ina. Kuruga shaaha ina kuhika shaaha mushanju. Mwije tusherure Ruhanga. Mwije n'abarwaire, n'abazingazingirwe Sitaane ngu Kristo waitu abakomorore. Yesu Kristo takahindukaga, nk'oku yaabaire ari, na hati nikwo akiri. Okumanya ebikukiraho. Teera esimu egi, ziro mushanju munaana ibiri makumi ana ataano n'eitaano ataano na munaana. Yesu Kristo owaitu omurungi akurinzire, akutegyereize, akukomorere, akuhe amagara mazi. Yesu Kristo akuhe omugisha gw'amaani. Kibaya Youth Development Sacco abakuga omu kurwanisa obworo, okubiika